хайдах ааттан төрүөбүттэн мунньах буолбута. Ол туһунан иитиннэрэ-биллэрэ средстволар балай эмээн кэпсээтилэр. Онно этиллэринэн э, судаарыстыба көмөтө Бу улуустар, ол эбэтэр муниципальнай оройуоннар боломуочуйаларын кэҥэтиинэн барыахтаахтын. Ол туһунан мин били Ил Түмэн киэҥ ыарыылаах мунньаҕын туһунан тыа хаһаайыстыбатыгар шоковая терапия бара турар диэн таһаарыылар кэпсээн турабын. Манна биир этиэхэ бу республикалыта билиҥҥэ дылы ол муниципальнай Өлүөнэ таһымнарынан көмөнү тарҕатыбыт дии олороллор. Онтон мулаана бэрт сотору кэминэн кили аатыра сууларар киликира окуона иккис ааҕын ааҕыахтаах. Иккис ааҕын ааста даҕаны ол аата окуон ылыллыбытын тэҥэ буолар. Рязала диэн ол формальнай сыры. Аа, концептуально бастакы ааҕылынныбыта бу. Онон бу кыһыска үлэ аа аныгы күҥҥэ таһаалнаахтаахтан буолар. Кахарманныгыттан аа икки таһымнаах олохтоох бэйэни салайыныы диэн бу аа быстакыҥҥа диэн этэ. Аа муниципальнай тэриллиилэр кыахтарын Онууларын булуохтарыгар күрсэрийэ киириэхтэрэ дуу диэн. Ол кэнниттэн аан дойду үрдүн буоларын курдук олохтоох сайыны-салайыыны биир таһымнаах буолуохтаах. Аан дойдутунан оҥкуланнык олохтоох бэйэни салайан. Тоҕо диэтэххэ, ханнык даҕаны муниципальнай тэриллии үрдүнэн атын муниципальнай тэриллии туруохтаах. Бары тэҥнэр. Муниципальнай тэрилинэ. Оо онтон ити икки таһымнаах диэн ол былыр Небеска ааһаана, арай исполкомун, сельсовет диэннэр баалларын саҕалааҕыны ону үтүктээһин буолар. Ол быстах кэмҥэ диэн этэх, романнаргыттан даҕаны Бу олохтоох алыынынан дьарыктанар дьоно бэйэлэр бэккэ диэннэртэр. Манна Ил Түмэҥҥэ ол туһунан үлэһи ээ Лыхай Бообулар оччотооҕу мунньахтарга. Ол сокуон Килиикирэ окуона киирдэҕинэ нэһилиэктэр таһымнарынан олохтоох бэйэни салайыныы суох буолар диэннэр бу окууну хахайрын диэн Үөһээ Бүлүү депутаттара эрэ утарбыттара. Поехал олохтоох ылыыны ии чуолаан нэһилиэктэ таһымынан олохтоох биээнэҕэ ылыыны уох буолар эбиттэннэр аймананнар ону туох дэбиттэри бу отчуттааҕы баһылык Владимир Поскачин норуобунай миэстэ пиардан аһатыыга ханна федеральнай окуонутара бары хайа билигин диэн этэллэрэ да аны бэйэҕэ төрдүүбүт Онтон дьаатым улуустара баһылыктара миһинээҕэр күлүктэрэ имнэммиттэрэ. Тоҕо диэтэххэ кинилэр ол нэһилиэктэр баһылыктарын баһылыктарын муотах алҕас окуон барылара этиллэринэн старшиналар былыргылыы эттэххэ чаччыыналар чаччыыналары бэйэлэрэ аныыр кыахтаналлар Ол нэһилиэктэр бэйэлэрэ бюджеттара суох, онон бары улуустан, улуус баһылыгыттан, улуус депутаттарыттан, улуус мунньаҕыттан тутулуктаах буолаллар. Ону ханнык баһылык сириэй? Бастакы ылыллыбыт окууну окууҥа э концептуально туохтаан уларытыыны киллэрбэккин. Ол аата буоллаҕына, олохтоох алайыныы биир таһымнаах буолар. Бу олохтоох биир таһым хантан хабыһаллытаргынарын онура баара хаалыа. Муннар үлэлиэҥ уонна атын боппуруос суоххуттар. Биллэн турар, республика аһалтата, улуустар баһылыктара, улуустар дьаһалталара, биллэн турар, кинилэргэ муниципальнай уокурук

Ээ, туга, өйдөбүлэ чэ кэһиллэр да, олохтоох халыҥныын бу бутурар дьоҥҥо чугас былаас буолуохтаах. Ону баара ол нэһилиэктэн үүрбэччэ көрсө, оттон хоту сүүһүнэн көрсөөх сиргэ баар олорор былаас олохтоох бэйэнаабайны былааһаатара. Тыал ылар. Ону ол диэбэттэр, билиҥ да санаабар барытын бу улуустар муниципальнай оройуонна таһымынан округтары тэрийэ олороллор. Манна бу окуона бэйэ туһатыгар эргитиигэ биир эрэ суол баар. Урукку сопхуостар кыраныыссаларынан муниципальнай округтары тэрии эрдэ, холобур, ол аата урут былыр эвесканы толкуйдаан тэриллибиттэрэ буоллаҕа, ол туохтар сопхуостарга хас отделениелаах этилэрэ, олор билигин нэһилиэктэр буолан тураллар үгүстэрэ, олор холбооно биир муниципальнай округ тэринэ аттанар.

Дьэ бу маны ханна дьаһайабытын улаатан диэн боппуруос турар. Биллэн турар, республика хаһалтата урукку урукку САПИ курдук управляющай компания тэрийиэн баҕарыаҕа. Туохпар алмаастаах түөлбэ уулуссам барыларын акцияларын биэргэ түмэн, онтон дьаһар биир былыргы сааты курдук тэрилтэни тэрийэн, тэрийэн баарыана. Ону кытта өһөбүлээн атыммат. Бу уулусса таһымнарынан муниципальнай уокуруктар бэйэлэрэ управляющай компания бэйэлэрэ фонда тэрийиэхтэрин наада. Онно биир биир исполнительнай дириэктэрэ биир-икки бу аатыраан аатылар да бүттээр Биллэн турар, маны кытта дьэ этиллибитин курдук республикаҕа тутааҕына, улуустар баһылыктара даҕаны дьаһалтылара даҕаны э, бэлиэтиэхтэрэ бөҕө. Ол гынан баран Ол гынаммын, федеральнай сокуон ирдиир маныаха бу олохтоох бэйэни алайыныы дьоҥҥо чугаһатаатыр быһыылара бу сокуон нөҥүө. Ол аата сокуонунан ону толорутууга биһи муниципальнай округтары тэрийэхтээхпит. Саамай табыгас саамай санаабар урукку холкуостар кырыымсыланна. Дьону утарына билигин кэлэн дьэ тутарҕалаатылар

Хаамыт дьайыылаах институтун олохтоох бэйэни халайыныы куун-хам тутаан ыла хатаммат буолбута. Оттон ол дьон өстөөхөрүнэн туһунан эттэххэ, социальнай сыһыанньалар тута үөскээбэттэр. Биһиги былыр-былыргаттан кырдьык алааһынан бытааныллар буоламмыт, биһиэхэ социальнай сыһыаннаһыылар институттара үчүгэйдик сайда илик кэллэ. Ол баар ол гынан маананы өрө тутан маан ылара кыахпыт суох биһи оннук сыыйа-баайа аа ол барыта аа оннун булан аа иһиэхтээххит да онно ким наһаарбахтаабат ону ол буора аһылтаҕа оҥосторуна хатаммат ону дьоннору сөһөллөр үө-саас сухарыҥ диэн үө-саас сухар дьоннору сыспаттар Федеральнай окуонда дьэ араас сокуоннаах буолар. Сокуонуман бу федеральнай окуон яһанааҕар дьон туһугар үлэлииргэ анаммыт сокуон. Хааммыт дьонго хааман муҥутуурдук чугаһыыр окуону кэрийэ атыллар. Бу ордук биллэн турар Россия киин улуустара аналлаах. Ол кинилэр Бөһүөлэктэр дириэбинэлэрэ чугас чугас тураллар, компактнай, биэһэни курдук куоппатах, биэһэ онно ыытыллар, чугас чугас буолла баар биһиги дьокуускай билиҥҥи муниципальнай оройуонна таһымнанан барыахпыт эбэтэ. Ону баара оннук буолбатах буолар. Биһиги туохпут сирбит киэҥэбэт, дьоммут аҕыйаҕабэт, нэһилиэктэрбит тустуунан ыраах, ыраах-ыраах тураллар. Суола-ииһэ суох, онон буоллаҕына биһиэхэ ол урукку сопхуостар кырамыссалынан муниципальнай уҥуоргуттары тэрийэрбит саамай табыгастаах буолуо. Ити курдук. Мантан анаһы элбэх дьүүллэһи барар буолуо. Ким тыа сирэ омук дьылҕата форум резолюцияла таҕыстаҕына онтон көрүөхпүт дьон-сэргэ анаата уонна общественнай тэрээһиннэр туох хайдах анааны өрө туталлар эбитий ол кэнниттэн кэпсээнигэ улгуйуохпут мин каналбар уруттарыҥ өбүгэлэргэ куһаҕанын биллэриҥ